Bas mana kama ni nyakoro maka jwang'e en okinde ne ndi mano makare kama bende wak thuolo makende warugi no machiegni ahinya kidi ni ndi mano ma chal mar piny waruago mbaka endi kod Kapriska Obuya ma bende en jaked ni ratiro mar oganda e weche ogendi mago ma kedo koda ka lwenje ogendi mago ma kit chuech kama bende wadogo kode mbaka okinyi masani wadwa ng'eyo ni to lwenje ogendi mago ma kit chuech ma be waseneno ka nitiere e kind ogandawa inyalo ked godo nade mondo mi koro waduoke to some percentages eh, kata inyalo tieke chuth kopo ni ok inyal tieke to nyiso nyaka waduoke mana eh, kata malo moro kuom mano gi thuma sani nago kode mbaka ka inyalo paro ni madam bende en achiel kuom jopuonje pacho kaendi kendo bende en jagoro mano mar na mano mar kupet e bad nindi mano ma kisumu kaunti kama ok wadhi rango weche gendi mago mag somo wadwa mana rango weche gendi mago mag kedo koda kalonje gendi mag kit chuech ma be wasebedo kwaneno pacho kaendi kuom gigendi ma osebedo katimo yiena mondo thuma sani endi kidi machal mapiny arwak madam Priska Obuya okinyi masani madam karibu sana yie mondo ikawe thuolo mari imose janeno mar Kala TV Erokamano Henry. Ne jowinjo mag Color TV amosou duto ni okwe uru kendo oyawre uru. Warwakou e chenro mar gano kaka jokonagi e weche mag lwenje mag kit chwech. Erokamano ahinya mwa- mwalimu, erokamano ahinya madam. I- i- e- e- ni- e, Weche mag sexual gender based violence kod gender based violence gigiendi chando oganda wapogo ahinya ni to Sexual gender based violence en ang'o to based violence en ang'o? Generally uh, eh, gender based violence en ang'o? Uh, gender based erokamano Henry. Mm -hmm. uh, gender based violence. Yes.
Ka wanyalo temo wach gi dholuo gin lwenje kata kedo ma biro kaluwore gi kit chuch mar dhano. Yeah. Obed ni en ng'ama miyo kata ng'ama nyako ibiro yudo ni obedo gi lweny moro nikech pogruok ma chwech mare inyalo yudo ka ng'ama dichuo bedo kata kedo gi ng'ama miyo nikech en miyo ok en chuo wadgi kata ng'ama miyo kedo gi ng'ama dichuo nikech en dichuo ok en miyo wadgi koro mano e gender based violence en mabiro e kind chuech mopogore ariyogo. To sexual and gender based violence magi lwenje mabiro ma bende e iyeno the sexual angle bire miyudo ka ng'at man gi chuech mopogore gi nyawadgi okedo gi ng'acha to otiyo gi difference no pogruok no mm-hmm. in the sex part mm -hmm. bende donje e lweny no mm -hmm. e, koro mano basically mano e kaka anyalo define kata anyalo define okay. the two mm -hmm. sexual and gender based koro the sex angle Donje donje iye. Mhm. donje iye.
Okay. Uh, madam, gin ang'o gini ma bende nyalo bedo ni kie chandruok ma kamagi endi mag lwenje mag kit chuech?
erokamano Ah, nitiere gik mopogore opogore manyalo miyo sgbv Yes.
timore Mhm. mokwongo maduong' mogik en gima iluongo ni drug and drug abuse Mm. tiyo gi Yedhe gi mabeyo. yedh ma ma ma machwako wi ng'ato Mm. en ni nitiere gima ng'ato ywayo kata gima ng'ato madho koro sama ng'ato omadho gigi kata oywayo gigi to iyudo ka timbege kelo lweny e kinde gi nyawadgi kata gi ng'at machielo man gi chuech mopogore kode. E, kaka inyalo yudo ni dichwo ka en under the influence yes. of uh, either alcohol or drug to inyalo yudo ni yotne mondo otimre nade oked gi miyo mm-hmm. nikech Gicha ma koro drive. mo- mo- gicha cha ema odhire Mhm. mondo otimre nade Otim nade? mondo otim timbe machal kamago Mhm. iyudo ka dhier Mhm, mhm. bende is another major cause Mm. makelo sgbv Mm. eh, poverty Yes.
koro inyalo yudo ni ka let's say ni ng'ama miyo maybe noromo akele from the global perspective matin mm. koka koro wadonje gik makelo gigi okay. iyudo ka globally mm.
eh, nitiere research ma jo UN riwruok mar pinje notimo mm. mane ogolo statistics yes. I think in 2020 mm -hmm. mane nyiso ni globally mm -hmm. e piny mangima eh, nitiere percentage mar 35% yes. mm -hmm.
mar joma mine mm -hmm. ose experience

15 percent ose experience sexual violence Ineno? sexual violence uh, n- chuo bende experience uh, uh, gender based violence but percentage mar chuo is relatively very low compared emomiyo e discussion marwa ni ibro yudo ka mostly ong'wonwa but gin bende waherogi Yes. kendo gin bende we will cover them Yes. wabiro cover gi e discussion wani iyudo ka percentage mar mine ema hinyo ahinya Mm. koro emomiyo nachako gi mokwongo ni one, one thing iyudo ni drugs and drug abuse Mm. ma nyalo miyo ng'at mobilo gigi o attack anyone either intimate partner ng'at modak go e ot ka mamiyo Mhm. kata Kata ng'ama non intimate partner Yes. ng'ata ng'ata moromo go Mm. e merne no e you know e ma- mtne no obukore otimre nade O Ochako monjo attack, ng'ama ni e, oko. omonjo Mm. ng'ama miyo nikech en miyo to en en dichuo under influence koro kar poverty ka Mhm. e cause mar ariyo Mm. iyudo ka joma mine sana sana Yes. sama gikoso mahitaji mm. mar ngima mm -hmm. e, achiel ariyo ma gidwaro yes. tibiro yudo ka gini miyo gibedo vulnerable mm -hmm. to these forms of violence and we are going to discuss the various forms of violence yes. mm -hmm. mondo koro wa understand ni ere kaka eh, gini nyalo timore mm -hmm. koro yudo nikech poverty kanyo obedo exposed mm -hmm. Koro yot mondo ng'ato atake nikech en poor. Mm -hmm. uh, ng'at a woman ma is empowered ma is not poor tek mondo ng'ato atak. Kaka koro anyalo wacho ni wachiwra kaka example. Mm -hmm. Tek mondo ng'ato ataka nikech an ng'ama miyo. Mm -hmm nikech an empowered yes inyalo timo giri moro anyalo timo gige na ma ma, ma, ma, ma bro gengo ngacha from chopo ira uh -huh. ndo timre nade mondo omonja nikech koro ang'ama miyo to ng'ama dichuo eh, koro poverty is, is, is another one then ignorance bende nitiere eh, eh, kapok wachopo e ignorance mwalimu eh. uh, weche mag poverty kindi eh. eh, kan am a poor woman mm -hmm. to maybe proposals mag ji wadwari kamano kamaendi then i give in to the pro, uh, such proposals yes. do you say ni mano be can also cause uh, gender based violence Eh, b- b- sorry giving in Eh. eh, proposal man kele kele nikech koro you- en- on- oneno ni koro you are vulnerable Yes. eh, being ni you are poor Exactly. koro ni mondo mi oti kod eh, dhier ma in godo chande eh, m- m- such eh, kind of things which is what we call exploitation in english okay koro ng'ato exploiti to i- i surrender ta ibedo ka- ibedo susceptible nikech ikoso Mhm. Eh, ok ni ni idwa yie Mhm. Eh? To Situation koro ma koro ok chuni. iyie, Eh, ok iyie. yes. To nikech nitiere gimoro molieroni, Aha, good. to ionge gi gini. Koro nikech olieroni gini, You give in. koro chuni, Mm. chuni ni ni iyie. Yes. Gima oliero cha koro exploitigo. Mhm. Koro gine dhier miyo joma- jo- one, fo- one gender Mm. nyalo bedo exploited Mm. gi gender machielo. nikech gin vulnerable Yes. dier no miyo gibedo vulnerable Mhm. then uh, lack of awareness Yes. and or lack of education Mm. bende b- b- b- because kata promote gender based violence Mm. iyudo ka ng'ato ong'eyo Omemore. omemore Yes. eh, okia ratiro mare Mm. koro nikech okia ratiro mare Yes. iyudo ka ng'ato eh, timone timbe moko mag mag njore kata maye ratiro mare nich okoso ng'eyo, ng'eyo. Yes. koro mano bende miyo gender based violence eh, timore mm -hmm. machielo culture mm -hmm. iyudo ka nitiere culture kata kitwa gi timbewa traditions magwa mm. ma promote the best violence mm -hmm. iyudo ka society we abiye karwa ka jokonagi mm -hmm. ibro yudo ni kaka jokonagi nitiere gik moko ma oseket kacha e kitwa gi timbewa luwo kitgi gi timbegi mm -hmm. ma promote gender based violence yes. iyudo ka nyathi manyako samodongo to ing'ise ni nyako en ogwa mm. Nyako en ogwang' mokoromo bed ni eh, jonyuol invest kuome ahinya nikech en ogwang' obro dhi. Bro, dhi kamoro. Mm. Eh, obro dhi. Ko- That is a form of violence when you are deprived because of your gender. Koro iyudo ka jonyuol moko ok puonj nyithindo manyiri. Yes. Mano ero is a form of violence. based on gender mm. nikech onyathi ma nyako brodhi iyudo kapok kapok nokel eh, during the time of Kibaki promulgation of the, the constitu- 2010. Yeah, 2010 constitution yes. kane pok oloki nyithindo manyiri noko yienegi kaluruwa ka mondo omilo mm -hmm. gi jonyuol mm. mano is a form of gender based violence nikech i deprive ituone tuono ng'ato gimoro en violence Eh, koro iyudo ka nyathi manyako to kata mana sani iyudo ka culture ing'e ni in as much as i- i- it constitutionally sani oyie ne nyako bedo gi lo dalagi lakini kata an sani ok anyal dhi dalawa nachako bedo e bura nadwa nong'adna lo adwa gero simba na moro kanyo mano lweny dhi wuok I- is it ne lweny dhi wuok koso in bende nena- your senses eh, telling we you are culturally Yes. indoctrinated to believe that it is wrong koro kata wetena ohera Yes. kaka ohera cha to Tek mondo adhi abedi nikech kata mana mondo wetena biro wacho ni eh, ma ok nyal timore. Mm. Ere kaka kendo migogo mm-hmm. iluongowa ni wagogo. Yes. Migogo biro kawo loka. Mm-hmm. Koro yudo culture bende promote gender based violence. Mm-hmm. Then ibiro yudo ka kata mana e buche ma ji bedogo e dala. Mm. Ibiro yudo ni idwaro mana ni chuo emobedi. to joma mine kik bedi Mm, Gin dhaka gibede dhaka ni jikon. wacho ang'o? Eh, dhaka dhaka Mhm. Eh, dhaka dhaka ni wacho ang'o Mhm. migoga goga ni wacho ang'o koro iyudo ka bura oketi mar dongruok kata mag tego familia tiyudo ka ng'ama miyo en eweye oko to nyathine ma en emonyuol Mhm. nikech koro en wuoyi en en e bura and they're the most people being affected and they are the most affected Mhm. Eh, then again religion mm. bende promote certain uh, religious in, uh, indoctrination mm -hmm. bende promote gender based violence mm. inyalo yudo ni bikali uh, we are mainly christians e, e, e, e luo nyanza ka to ibiro yudo ni e religion kacha e bibilia kacha uh, i, nitiere command kanyo ero momi eh, dhano to kibire mar joma mine tiwinjo ni, ni the woman should submit mm. Mm. koro ing'e ni ing'ama miyo kaka jakristo yes kata seche moko idiye mm. ohinyore e dala kata omumbe cha Dok wacho ne nang'o? Submit. Submit. Mm. Koro oling' aling'a kae to ohinyore, ratiro mage iketho. Yes. To oling' aling'a nikech mumbe bende otiele ka mm -hmm. nise ni submit. Mm -hmm. Koro religion bende plays a role. Mm -hmm. E, nikech religion is largely triaco mm -hmm. and culture in our African context is also uh, largely patriarchal. Mm -hmm. So this contributes, okay. perhaps unintentionally, mm -hmm. or it can even be debated that intentionally okay. to this. Okay. Kar culture kacha iyudo ka kata mana certain forms of chiemo ok oyiene ng'ama miyo chamo mm. ma ndalo machon kacha maybe gik moko tinde change but ndalo machon kacha ninyalo yudo ka uh, ka miyo notedo kata gweno for mm-hmm. instance mm-hmm. to koonge nyathi ma wuoyi kata matin ma ja higa achiel e ode kanyo manyalo chamo ka wuon pargi nodhi kamoro mm-hmm. part mar gweno no biro chuno noter ka jirani eh, to parts mag, mag, mag ring'o moko kia kuom kia lep kia kia agoko eh. you know mago are, are preserves of men ma ka chuo onge ma miyo chamo to mano miyo moromo bedo ostracized eh, mibogo ne chama puoyo ah? yes eh. eh.
eh. are you see mm-hmm. koro culture gi religion bende are contributing to Mm. Uh, to then institutional mm. uh, doctrines bende mm -hmm. contribute to gender based violence okay. miyudo ka an institution uh, kapok ondiki to they want to know your gender mm -hmm. Yes? Yes. Eh, they want to know your gender. But you'll find if you are female, then gin gi gi gi gi- gin gi reservations. Mhm. Nikech ging'e ni ibiro dhi e maternity leave. Ma- ma- o- i- i- Ibiro ibiro siki i- ikawo man hours away from them. Nikech isiki kwayo uh, maternity leave and other uh, women issues machende e udi. Jatich oringo ibiro dwaro rusa. Eh, tek mondo dichwo okwa rusa ni jatije no oringo Koro, these are forms of violence uh, it is good ni we- we are emerging even as a, ca- as a nation constitutionally ma u- ne wan gi a number of uh, uh, constitutional amendments manobiro but i want to postpone that one for when we will be discussing preventive Okay.

Iyudo ka cultures ma practice FGM, traditionally there is something mano inform the beginning mm. of FGM. Mm -hmm. Any male dominance, mm -hmm. ne, me, the male, the patriarchal nature of men, mm -hmm. ne gidwa ni gidominate over the woman to the point ma ng'ama miyo kata ka koro gine dhi akonjiu go time mhm. to ok oromo bed ni ng'ama miyo yudo gratification mhm. mar the sexual act mhm. ma emomiyo niyudo ka eh, societies moko yes. across africa mm. timo female genital mutilation okay. mondo ng'ama dichuo emobed ni sexually bedo gratified mm. to ng'ama miyo to koro obedo suppressed Mhm. idike Mhm. mondo kik obed gi either gombo mang'eny Mhm. kata kik obed gi that gratification Okay. kik oyud fulfillment Mhm. in her conjugal needs mae nitimo nikech that patriarchal nature you have asked is it because the women are generally a weaker sex

or to appear weaker to score a point Or to justify the statement ni they are weak. or to justify the statement Mm. koro iyudo ka mae emomiyo cultures ka ne biro Yes. including fgm ginigo to ensure ni the, rema- the woman odong' adong' e receiving end kocha Yes. Eh, obed abeda ni en en e receiving end kocha e religious angle ne biro manyiso uma ni in in submit dichwo ting'iso ni love

K- sama ng'ama miyo en sawa e ot kacha gik moko dhi maber gik moko dhi maber the children are taken care of and the men are taken care of sama ng'ama miyo ni maber to sama ng'ama miyo ratiche ng'ato orocho ratiche to miyono potential ne ok bi wuok te nikech odiye kacha othire kacha inyalo yudo for example nitiere mindset mar jok machuo mamoko mhm. mofil ni ng'ama miyo ok oromo ti mhm. ng'ama miyo ok oromo medre e somo seche moko nukaoru ka un e level achiel mhm. To ibiro yudo ka sama ng'ama miyo koro dwa dhi medo sombe, Mm. dichwo chako bedo gi shida. Mm. Nikech ang'o? Ofil ni ng'ama miyo ni dhi kale. Mhm. Sama ng'ama miyo ni ang' okale, igo mare, igo mar joma chwo Mm. bedo interfered with. Eh, koro iyudo ni mano e gima timore ni the woman must be allowed to emerge all round and yes gigi gigi ma oppress the woman yes oh, they are not helping the woman but par malong'o ni muma bende owacho ni eh, eh, dhako en ogombo bedo gi dichwo sombo ma chakruok dhako en ogombo bedo gi dichwo to chwore nobed ng'ama chike you get the point now that is biblically biblically yes don't you think ni even women can take some advantages over empowerment ma itimonegi uh,

a perception of ego of the ego eh, ni ka gi- donge iwinjo ka kelo ni kacha ni ka, ka ne sombwa rom to wan joot ka an ema dwa kwongo dhi medora tich eh, dichwo chako bedo anisi nikech oneno ni nitiere kaka dhi Idhi biro piny, eh, iwiye aha, malo yes. either financially or professionally rank na dhi idho to ka rank na oidho igo mare osechako chapni ma ibiro yudo ni in such scenarios yes it doesn't matter gima dhako biro timo e ot kacha mm. ka dhako ose emerge professionally or, or financially yes ibiro yudo ka kata ka lweny moro ne nitiere kata gwenyruok matin kidhok e kindgi tibiro yudo ka kata dichuo wuoyo kode koling to ling nikech en gi pesa moloyo dichuo Mhm. to koduoko bende koro oduokore gi dichuo nikech tinde omed- tinde en gi pesa Mm. kata tinde en gi chiemo Mhm. koro it could be just be a mindset issue Mm. and not necessarily ni mon moting' malo ni are, are, they become bad Mm. but some of them are bad. It is debatable.
Yes. Remember, we are we are giving general. Yes, overview of eh, everything. They are the extremes mm -hmm. which, mm-hmm. which are there mm -hmm. in in every society. Nitiere moko ma extreme mabe ok ochuno ni nyaka koro ting'ruok malo no. Mm. Ema ema mi ochak behave kamano. Seche moko mano ne en aena kite. Mm. to ne pod odikore kacha to ne en aena kit Koro yudo gima fuel go.
eh, koro gini becomes fuel Mm. or the fire ma timre nade Mm. ma propel Mhm. kidono Mhm. eh. Okay.
Uh, madam waloso weche mag forms of this gender based violence and way uh, verbal. Yes. Eh, Ere kaka ma is a form kech physical you've explained uh, weche mago mag uh, uh, f- uh, verb, uh, verbal Mm. uh, neglect harassment

Mano eri irocho ratiro mare. Then uh, physical ka wantiere gi goyo ng'ato. Ah, To onyalo chakore matin tin kaka ipamo ng'ato, ing'wenyo ng'ato, igwe ng'ato. To omedo idho ma koro iyudo ni koro ng'ato koro goyi adhong' idhiro ng'ato mago mano pod ochakore Mhm. dhiro adhira ng'atono yes mano ing'e ni isechako physical violence mhm. to omedo idho malo miyud ka koro ng'ato koro kawo kata mana gimoro to goyi godo Yes. okawo arungu Mm, okawo luth okawo nyaka pala Eh, koro mago te gin forms of physical violence kwaduoge verbal violence ka yes verbal violence iyudo ka inyalo rocho ratiro mar ng'ato nikech kit chuech mare gi weche to Mm. in i- i- kinene to onyalo bedo ng'at midak godo e ot ka kata ng'at mani mabor. Mm. Kaw an example e stage kama conductor nitiere, jowuoth nitiere, manamba nitiere. Inyalo yudo ka ng'ama nyako kalo to nikech chuech mare mm. seche moko maybe nikech rwakruok mare bende mm -hmm. to sana sana nikech chuech mare Kokalo tiwinjo ka nitiere weche moko madirore. Kata kama jo pikipiki, stage mar jo pikipiki. Iyudo kaka kama nya- nya- ng'ama nyako kakalo to nitiere weche moko mibane. Ma are forms of verbal violence. Ma inyalo luong kata ni harassment. Koro giwito wach giwito wach tinyalo yudo ni ka ei- ka ei ot kama ji odake ka yanyo ng'ato. isiko iyanye dhako ni ifuwo you know you know to iyanye kata ni ifuwo ka ng'ane and you are referring to the mother eh, ok ibi refer to the father koro mago eke forms of violence inyalo yudo ni kata nyathi manyako kotimo gimoro to- to iyudo ka o- iyanye ka min gi Yes. Eh, koro mago eko verbal violence ma wach eh, itiyo gi wach to kelo eh, then uh, kidhie economic violence yes.
economic violence iyudo ka e ot kama ji odake sana sana iyudo ni dichuo by default mm -hmm. and the provider of the family mm -hmm. Koro inyalo yudo ka dichuo ka seche moko otuono ng'ama miyo support moro ratiche ki fedha moromo bed nomiye nikech maybe miyoni ochwanye or ne gichwanyore ok or ok otimo gimoro kaka dogomb notim. Koro iyudo ka dichuono tuone pesa mano economic violence okay. dichuono tamre eh, miye gik mamoko mahitajige mm. mamoko kaka ng'ama miyo mm -hmm. kata kaka ng'ama dhano mm -hmm. otuone support go onyalo tuone pesa onyalo tuone chiemo in cash or kind mm -hmm. but things which are related to money mm -hmm. but the man should provide mm -hmm. for, for his uh, family mm -hmm. yudo ka koro odinaye odeprive gigo Alright. magi iluongo ni economic violence Okay. koro inyalo yudo ni miyoni either oweye oriyo kech Mhm, eh, mhm, eh, or ok orwake maber mhm, Mm. seche moko en housewife oonge income mhm, tiyudo ka ok ok- ok orwake e yo maber ok orite mhm. e yo maber to ok ni nikech okoso en go to seche moko pesa go oketo dich kama chielo mm. koro iyudo ka at home here o neglect Uh, the no. Ah. woman financially. Oh, oh, mae kama koro neglect bire. Koro neglect, economic violence is a form of neglect. Mm -hmm. eh, but there are also other forms of neglect. Mm -hmm. Okochuno ni nyaka neglect ng'ato mana economically Yes. inyalo neglect ng'ato emotionally Mm. Eh.
Ionge kata kode gi time inyalo ionge wuoyo gi kode. thuolo Mhm.
idich ka wi gari Yes. Eh, in idonjo to en ni miya pi aluokra miya chiemo to kisetieko seche moko in kata mana e simu ka Mm. kata in e laptop Koro emotional needs mag ng'at midakgo gi i neglect. Eh, Nitiere eh, psychological needs. Seche moko ng'ato gombo kata nogo kodi mbaka moro, opime kodi wach moro. En kata gi gimoro machame to dogomb ni mondo otimre nade, ubed piny mondo uwuo kaka jok modak mm. to in ok imiye time no yes. ineno ionge gi gima iluongo ni emotional intelligence mm -hmm. koro ok idi tek ni nitiere gimoro matimo nyawadu e ot ka mago eko pod gin mana forms of neglect okay. madam dong nitie moko mwanyalo kelo ke wan like eh, ka wan joma mine mm -hmm. nitie moko mwanyalo kelo ke wan for example you talked of uh, kaka ng'ato samo maybe rwakruok but koro macha tinene kaka ochwere mm. but rwakruok do you, don't you think ni maendi bende nyalo miyo this sexual violence bende bedi nikech ikadho somewhere how you dress bende can also determine uh, gimoro eh, wantiere kae mondo wapuonjre yes.
omiyo nyaka wasegweno to waseogwang mm -hmm. uh, iwachoga ni jok machuo are very visual mm. eh? Mm. Eh, stimuli margi mm. bedo triggered gi wangi
kapo neno cha to tap to tap yes. eh. mm -hmm. to en en osechopo achopa kuma pache ochope no mm -hmm. eh, koro gik moko change mm -hmm. eh, eh, eh, eh nitiere eh, inyalo yudo ka dichuo mm -hmm. nyalo bedo ni nodhi kata sondo To nyadendi moro obedo e bathe ka. Madhi Awasi giidho gari e stage ahero mowuok.
Owe dhi zondo ya Henry. was. Henry iyudo ka gari kala ahero gari dhi kanye? Yeah, Gari wacho wa. dhi gari dhi sondo. Yes. Osechulo pes sondo to nyadendi moro odonjo gi kachoo. Dichuo ni lor ahero. Moidh gari madhi awasi gi mm. nyadende ni. Mm. Eh, nikech kamane kaka nuchweru. Eh, wang'u kosemiyou to kaka uwuok no udhi. Mm. Eh, koro iyudo ka wan kaka joma nyiri yes. kata joma eh, mine mm. oromo bed ni wang'eyo mano. Mm.

my mm. dress my choice but choices have consequences koro kit rwakruok mari sama idwa wuotho in public mm. godiochieng' iwuotho e stage mm-hmm. iwuotho e town nyaka ikri ni dichuo kaluwore gi kit chwech mare mm. informed also by the background nikech e dhano ka nitiere gik moko ariyo nature and nature nitiere dichuo ma ute your natural part en ni you are very visual but there's your, your nature part kaluwore gi kuma nidongo yes kaka ne jonyuolni obring ya koro ibiro yudo ka dichuo molo obiro neno nyako morwakore magalagala ma ok decent ahinya Lakini ok obi atake nikech upbringing mare Inyise ni- nopuonje ni yes. respect the woman Mhm. okay to obiro yudo moro ma en kata mana ng'ama nobringe ape maonge odonga bar Mm. noonge kata mana miyo moro mapuonje ni nyathina ing'ama wuoyi adwa ni iluor nyimine gigi to chieng' moro kiyunyombo nyathina nyaka iluor jaodi Mm. miyono ne onge e ngimane mondo opuonje kata wuorono ni nyaka iluor nyimegeni to nyaka iluor mineni. Wu- Noonge gi wuoro mane nyalo nyise ma. Koro en ka ang' oseneni kirwako my dress my choice. Yes. Obro timo gima wiye ng'ise ni mondo otim. Mm. Eh, ka in e apiko to obro ting'i to kuma obro kata ka ni ichung' ni idwaro apiko idwa dhigo e safari ni tiserwakori kamano. Mhm. Ero en to nowuok adieri nodhi manyo pesa. Yes. ochung apikoni. Lakini rwakruok mari nyalo miyo koro oting'i e apikoni to okal kodi odhi otimni timbe moko mag njore. Mhm, mhm. Eh, Mano nyalo timore. Koro choices have consequences. So nyiso ni rwakruok marwa bende nyaka warang kaka nyaka wadwa. wayier gima warwako mm. kaluwore gi kama wadhiye mm. gi sama wadhiye mm -hmm. e nikech mano kende rwakruokno osemiyo jok ma nyiri moko ose roch ratiro margi mm. kaluwore mana gi kaka norwakore mm. ng'ano nok owuok gokinyino ni an kawuono adhi manyo nyako moro mm. mondo atim ne njore mm-hmm. lakini nikech orodhno mm-hmm. gi nyako moro morwakore to rwakruok no triga paro moro mm-hmm. koro iyudo ka ng'ani at the end of the day otimo gima ne ok owuok gokinyi nopango dhi Madam, wach mano mar ni samoro isego mbaka gi ng'ama un godo uh, on an issue eh, tiyudo ka samoro there is no change. For example, iyudo ka eh, ing'eni ot kaendi bende samoro ji opogore opogore. Iyudo ka nitie ng'ama bende eh, eh, o- o- oketo ler malo to ng'ama chielo oketo ler ahinya. Inyalo ka maybe if a woman eh, o- maintain hygiene kabisa tiyudo ka nyaka e ng'ama be- ng'ama dichuo koro o rely on a woman mondo mi oket ler maber but here eh, ng'ama miyo mostly iyudo ka samoro ng'ama miyo ok en ng'at moma o maintain hygiene ahinya then i ng'ama dichuo itemo rectify inyise ni you should be doing it this way this way to oneno mana ka gima koro ichalo ng'ama puonje tich do you think ni ma kata kibedo neglected eh, will the person be wrong you now start avoiding uh, kata kata wuoyo kodi mm. to nikech otamre eh, timo kaka uwinjoru chande kata kaka udwaro chande mm. uh, imbe koro iwang' ah, erokamano that's a good question uh, henry one thing ma nyaka wawinjre niya mm. uh, onge dhano ma perfect yes sama
un e courtship nikech marriage does not just happen it's not an event marriage is a process Yes.
sama un e courtship ma pod ung'eru usingoru mondo koka koro ukawru ukendru uchak dak oromo bed ni nitiere process midhiye Yes. mondo ing'i gik migombo kuom ng'at ma idwa dhi loso godo ngima. To iyudo ka process no ok otimre e yo maber. Emomiyo challenges miwacho go timore e marriage. And it does not have to be somebody being wrong or right. Perhaps the process mar courtship ni ne ok otim e yo maber. Iyudo ka thoth courtship e piny masani, chon niyudo ka ne nitiere gimoro mane iluongo ni gam. Mm. Ma ka wuoyi noseromo kendo, nyako bende noseromo kend. Mm. To it was a family venture ma family ne participate wuoyi ni koro jok madongo mantiere e family ne chako manyo Yes. ni oro jowayo Mhm. mondo odhi otim nonro ni to nyako ma dirom gi wuodwa ni en nyako ma wuok e famili aina mane kit famili no gi timbegi Mm. kitgi gi timbegi chal nade Yes. Ri- faith margi Mhm. chal nade gin jo- gin digibed gin ni gin jomifwadhi Mhm. gin jo- jo- jojuogi gin jokuo gin jonjore mago te nino Ni ninono nono, mm. chal mar familia mar nyako Mhm. nikech mano ne nyalo miyo ji klu ni aa mano famili ma dhano ladhore Mhm. mano kichon kaka nitimo Yes. it was a family thing mane inono kasto koro ikuongo inono family setup kasto kok iduogo e- e- e- e tim nyako Koro sani iyudo ka ji romo e town, ji koseromo e town kata ji oromo e stage kata ji oromo e- e tuktuk Mm. kuonde ma ji romego kata ji oromo e club Mm. ikia kit nyakoni maber Yeah. kasto nitiere a lot of wuondruok concealment ng'eny ma Ikawo nyako itere ot kata ikawo wuoyi icha iwuok idhi dak gi wuoyi to pok ing'e kite maber. Koro gigi idhi fwenyo ei dak ka. To sama idhi fwenyogi mana kaka nang'isi ni onge ng'at ma perfect. Yes. Chwech mar Nyasaye kaka wan joma dhano ochwewa gi yom yom moko ma ng'ato ka ng'ato nitiere kit yom yom ma en go. Ma ei dak kacha obro manifest to in one way or another obro affect Machielo. partner Mhm. eh, koro emomiyo nono cha ne bedo gima ber ma ka en dhako malil kaka iwachono ka in wuod wegi maler ma ok idwar dhako madwanyre to koro nyakono ni iwe awe iwacho no oyo nyakoni olil samoro mondo ifwenye olil sechego nyaka te dalagi emomiyo wacho ni tinde kaka ji end up in marriage Mhm. opogore gi kaka chon Okay. some churches are doing a good job iyudo Yes. ka pod courtship process cha they take it seriously they take it very seriously eh, but generally sani mano e gima timore iyudo ka idhi yudo ka koro weaknesses gi koro ichako neno gi e dak ka eh, to seche moko en ng'ol mar ng'ato kata yomyom mar ng'ato ma ok ni herone e moko ok ni herone Okay. Eh, to inyalo yudo ni moko bende En yom yom mar ng'ato to odhi omede gi fitina. Koro iyudo ka kata dhako kwere kata dichuo kwere to ok otim effort e temo loko. Mano bende comes with attitude. Yes. Iyudo ka attitude mar ng'ato bende is wrong. The attitude is also not helping. Koro iyudo ka gigi en gi, eh, she doesn't care. or he doesn't care ma ibiro yudo ka ng'ato complain for a long time mm. to the point ma koro various forms of violence ka chako manifest themselves yes. either emotional violence neglect ka economic violence perhaps even physical violence mm -hmm. nitiere violence mabedo precipitated nikech nitiere gimoro mosekweri mondo iwe to Kitambo. idagi Mhm. to idagi to ok ni nikech itemo nikech ah, a partner bro neno ka partner wadgi temo Mhm. kendo bro timo neno ni ah, tinde to te Otem. ibro yudo ka kata seche moko oseket eh, gine bura piny mowuoye gi jomamoko Mhm. habitas moko oseconvene mowuoyo mosiem wang' ng'ato ibro yudo ka baadaye ne ng'ama temo moko medo gi fitina Ibiro yudo ka one partner dwoko report ni atinde to aneno ko change. Okay. To moko mm. to okay, yeah, omedo gi fitina. Mm. E, to nitiere moko ma bende en aena e, ng'ol mar ng'ato mane onyuolego otemo to ok temre. Mm. E, koro iyudo ni mana en aena weakness. modhi bedogo seche moko i- en dhako manyap Okay. So, madam, wayier nitie gik moko ma this sexual gender based violence kata these violences ma bende timore gi nitie moko ma nyalo timore kwa ng'eyo watimo atima knowingly moko bende kaluwore kod gik mwase state kae ni nyalo miyo gitimore but be inya- i- inyalo wacho ni eh, science moko bende nyalo bedo ma ng'ato onego bed ni fwenyo fwenyo godo ni such, such a thing is almost happening kata kapok otimore to likely gima kama endi nyalo timore ka un tiere kam, eh, in a society or maybe eh, kama, un- kama ji nitie erokamano henry eh, iluongo ni red flags eh, inyalo notice ng'at ma nyalo bedo a perpetrator yes uh, mar violence Mhm. ng'at ma nigi timbe mag njore njore kata mag rocho ratiro mar eh, ng'ato nikech ch- kit chwech mare Okay. nitiere moko manyalo nenore chon Mm. Eh, nitiere moko manyalo nenore chon e kit ng'ato e kit wuoyo mare e kit attitude mare kako perceive the other gender Mhm. ibiro winje kako wuoyo Mhm. ibiro ng'eyo ni ah, ma ng'ama kizungu luongo ni chauvinist Mhm. en a chauvinistic person en ofil ni, ni en superior Mm, to than the the other. other Mm, gender. gender, yes. Eh, koro magi nenorega inyalo winjo kata kata ka ka e organization kaka koro ma Mm. inyalo winjo kata comment ma ng'ato wacho lese ka female colleague obedo kata promoted tibiro winjo ko otag that promotion to maybe certain favors okay niya mano ero n- promotion no nyako no oyudo nikech notimo ne jatelo gima kama yes Mm, iwinja mm, mano Koro, osiepnega Mm, eh, jatelo no nitiere kaka gin go mm, eh? mm. koro ing'eni ing'eni oonge data Yes. but owacha wacha nikech koro macha ny- ng'ama nyako kata ng'ama miyo to koro timre nade koro you are, you, you are able to see Ng'ama nigi chauvinistic eh, trends Mhm. chon Okay. and ibiro yudo ka such a person gini e marriage mare biro manifest kata e relationships ge kata kaka ohandle women kata mokia Mhm. eh, ineno Mhm. Eh, iluongo ni non intimate Yes. eh, partners kata kaka ohandle gi it will manifest and it can degenerate to what we are calling eh, eh, sexual and gender based violence ibiro yudo ni such a person the way mo treat uh, the other gender ok obi treat gi maber mm -hmm. with dignity mm -hmm. and respect okay Yes. Okay.
Uh, yiena mondo wagam yweyo kaendi nyakoro maka jogo mondo wagam yweyo kaendi kwa duogo to nitiere moko bende wadhi rango kanyo ni matut kotenore koda ka mbaka mwagoyo wagoyo kaka inyalo ger koda ka lwenje gindi mago mag kit chweche Kwaduog ka nyiri wadhi ng'iyo moko mathoth ahinya kama oting'o ting' mano mar koro obila ni to obila bende nyalo bedo koda ka ting' e weche goendi mag kedo koda ka lwenje giendi mago mag kit chwech gi to ginyalo tiyo go nade to piny owacho roles magi to gin ang'o nyiso ni representatives mago mag jo Kenya aeto migepe ma opogore opogore Ang'ono ma gito gitimo mar neno ni eh, lwenje gindi mago ma kit chwech eh, oked godo kendo bende oduoki to some percentages kata kok onyal tiegi chutho aeto bende kod mamoko. Kik idhi mabor ahinya, med mana kete ka. Musaija inyisa kanyendi ni mondo wadhi nyime. Eh, madam machiegni ahinya Mm, iyudo ka gigi endi timore e society ma bende wan tiere. Okay, erokamano. Yine- Wijena mondo wi- wagam wiyo kanyo endi waduogo tok thuol machuok. Chiegni ahinya tiel endi mar ariyo kidieny endi mar chal mar piny. Wago mbaka endi koda ka Madam Priska Obuya ma bende ne jakene ratiro mar oganda e seche ma bende koro to warango weche endi mag kido koda ka kit eh, eh, mos ahinya lwenje endi mago ma kit chuech ma bende waserango mathoth ahinya forms kata yore mamoko kaso waseng'iyo gigo en wabedo nyalo bedo ni ikelo weche mago mag sexual gender based eh, violence ae to bende warango mathoth ahinya kuom bende mi data kanyendi kaka lipot osebedo ka yango kaka gigiendi osebedo ka koro tim machiegni nya madam eh, kuonde mwadakie giendi gik matimo eh, jok matimo gigiendi gin wan wawegi gin nyithindwa gin wuonewa gin joma wadak godo family members kata relatives mabende wang'eyo kata mana osiepewa mamoko Wang'eyo ni uh, armed forces including the bila themselves uh, role mag polise kata these armed officers or these po- officers nyalo bedo ni gin ang'o mar neno ni such kind of things ok otimore yes Eromano Henry. Uh, in the year 2006, Njoki Ndung'u

In the law, it stipulates ni ka ng'ato orocho ratiro mar nyathi ma ja higa apar gachiel and below, to oromo bed ni kotere e court mobedo found culpable and guilty, to obedo sentenced to life. Mm, below Ja 11 higa years. 11 and below, Mhm, defilement. mhm. Ja higa apar gariyo nyaka ja higa apar gabich Ka ng'ato orucho ratiro mare e Sexual Offences Act, titweye a minimum of 20 years and above. Korocho ratiro mar jahigni apar gabich nyaka apar gaboro, those are minors, to romo bed ni itweye a minimum of 15 years. Yes. E Sexual Offences Act kanyo nitiere nyaka gimiluongo ni gang rape. Gang rape oromo bed ni tweyo ng'ato a minimum of 15 years. Then we have uh, non-intimate partner rape. Mano ero Sexual Offences Act oromo bed ni tweyo ng'ato 10 years minimum. Koro Sexual Offences Act ni Yes. obila gin ema gin implementers moromo bed ni Ka ng'ato oyudi norocho ratiro mar ng'ato sexually, odane the sexual, to oromo bed ni gindhiyo ng'ani to gi present e court Yes. to gi collect evidence beginning with making sure ni victim of this fence Yes.
otere osiptal in good time Mhm. ma evidence obedo collected from the body by certified doctors Yes. ma report ondiki and report ni oromo bed ni emitiyo godo e court kacha Mhm. mondo otwe oyal godo kasto otwe godo ng'ano moyud ni orocho ratiro mar ng'ama miyo Mhm.

Tij obila en choko evidence, ndike piny, making sure ni gimanyo janjore morocho ratiro mar Jakenya ni. Presenting them in a court, providing the evidence and exhibits, and then facilitating the prosecution.

to make these reports. Uh, data moko ma wachiwo sama wachako ka mm. gin mana data mana mag jok ma osereport kata ma ripode gi osechopo mm -hmm. but nitiere ng'eyo moro ni majority perhaps yes. do not report mm -hmm. cases of gender based violence yes. until it goes to the extreme side where koro uh, ng'ato either bedo deformed physically kata homicide mm. makoro ochwe onege kata ng'ato mm. mm. kata ng'ato oyudo physical deformity moro makoro is very major eh, otong'e ochor kata wang'e mm -hmm. and so on and so forth yes. koro mane tij obila to create awareness amongst kenyans on their rights mondo ka gik moko ainagi otimre to gichiw report ka police mm -hmm. But iyudo ni ma ok timre Henry. Ma ok timre perhaps nikech uh, uh, the law enforcement wing ok tim tije maber. For one selfish reason or the other. Yes.
Inyalo yudo ka gimoro ma chandowa e Kenya ka miluongo ni corruption ni. Mm. Corruption ni Inyalo yudo ka interfere gi ratiro mar ng'ato mose suffer victim of SGBV. Ma koro iyudo ka ng'at moroch ratiche ka obedo gi chir modhi mochiwo report, kata familia mare odhi mochiwo report, Iyudo ka the perpetrator, mm. ng'ama notimo njore ni. Yes.
Luoro gi katoke. Mm -hmm. To diyo gimoro matin. Kuom obila. Kuom obila. Mm -hmm. Kose diyo gimoro matin, tiyudo ka wach ni koro iruchi arucha. Koro wach ni ok dhi maber. Mm -hmm. Ibiro yudo ka gik mane osekete fail koro lal.
Mm -hmm. They are killing the evidence. They are killing the evidence. Mm -hmm. They are destroying the evidence. Mm -hmm. Iyudo ka koro court case ni koro bedo dragged. Yes. Ma koro iyudo nyaka the the the the the the, the, the court is also culpable here. Iyudo ka oluor nyaka ei court ka bende majan o exchange ha- awinjo ni giluonge ni majan Mm. tinde pesa Mm. o exchange hands ka Yes. iyudo ka koro gini bedo postponed Yes. ting'e ni ma gender based violence ni ok en kes moro mobed ni ywayo gaming'a Mhm. Mhm. nikech the victim will give up

and plotting sexual and gender based violence nikech ibiro yudo ka serial rapist mm -hmm. for example yes. is getting away with it ibiro yudo ka mm -hmm. kata jote madongo yes. nyalo rocho ratiro mag joma miyo mm -hmm. to nikech ong'eyo ni obiro dhi diyo gimoro man kacha Uh, they get away with it. E, e example, no no kanyeri ka 42 bodies were retrieved from Kuware yes. mantiere Nairobi. And ni wacho ni ng'ata chiele obende notimo nek makoch makamago endi. Mm. Eh, so mondo mi jogi endi yud ratiro margi it's a problem. Nikech en gima bende mondo yud kata kaskori go e mbaka onge. Ng'ama bende the suspect iwacho ni oringo pod olal pod okia kata the government okia kata kuma entiere so ma nyiso ni eh, we are now denying people their justice ma onego bed ni giyudo e seche ma magiendi otimore Eh, do you think ni there is anything ma inyalo tim mar neno ni such kind of things ok obedo erokamano henry uh, femicide iluongo ni femicide nek kaluwore gi kit chuech and especially nek mag jok mamine yes sani odhi malo mm. kabisa yes emomiyo iya luongo kanyo ni ng'at achiel bedo suspected nonego ji prang'wen gi wiye eh, ji prang'wen gi wiye mm. ma gin joma mon mm. to nyaka sani sirkal pok owuok strongly yes the police pok owuok strongly about mm. it mm. sama

Activists mag ratiro mag joma mine kaka koro wan, wagolo ywak kendo wachiwo ywak marwa ni de wagombo mondo our government, sirikal marwa mar Kenya mondo oka ma strongly mondo o protect the women and mondo o impress upon

minego anega iyudo ka seche kogol uh, parts of their bodies yes. ogol uh, maybe rituals or even for sales mm. for reasons that are still mysterious yes. but it is something ma is happening sa henry mm. kendo timore mang'eny mm -hmm. to ma gima ok oromo bed ni sirikal ling'e awareness oromo bed created and law enforcement nyaka bed tightened mm -hmm

And again, Kisumu kaendi be nwaneno ka kuonde mag magawa gweni kata kuonde mag yweyo nonege ji they are just the same and uh, ma ino chunyo the government of Ki- county, county government of Kisumu golo chik ni onego bed ni koro wang'e ni to ng'ani nodonjo ei magawa ka sadi to dwa nowuok kaendi sadi and uh, such kind of things yes onyalo konyo but mondo mi koro kete tim kata mondo mi wane ka gigi endi timore i- i- in reality ema is a problem uh, leave alone that uh, yena mora penye ni to Ang'o omiyo kopo ni joma chwo ema samoro kadho e lwenjegi to margi are not seeing that much but when for women tiyudo ka akia ni koro awach ni gibedo magnified to akia ni koro awach ni eh, gibedo exaggerated what's really happening mama koso wan iwacho ni eh, passion mar nitiere ni eh, wuyi siro cha en ema pod entiere Eh, Erokamano Henry. Ah, joma chwo bende irocho ratiro margi. mhm. Data mar joma chuo moruch ratiro margi en more difficult to even find. It is easier mondo ng'ama miyo ochiw report kata gol ywak oko ni ratiro mari rucho moloyo ng'ama dichuo. Mano e challenge mokwongo. The reports are not coming in as they should. Nikech ang'o? Ng'ama dichwo kaka nochwere kaluwore gi chwech mare, Mm. biblically and culturally, Mm. en ng'at moromo bed mana kaka iwache nunu siro. Mm. En ng'at ma ok oromo ywagi, Mm. en ng'at moro ok oromo bed manyap, en ng'at ma cannot be weak at Yes. any given time. The society does not allow Mhm. a man to be weak. Mm. And therefore, a man madwa wuok oko mm. ni ng'ama miyo orocho ratiche. Mm. Mano ng'ama en double failure. Mm. En failure ni mokwongo oyie ratiro mar orochi. Yes. Kasto kendo chako wuok oko mowacho. Yes. Echako nyalo wacho. Mm. The society is very unforgiving mm. uh, on such men. Mm. And that is that informs the reason why men are suffering silently mm -hmm. without coming out nitiere a typical scenario mo mana aneno kamoro mm -hmm. ma ng'ama miyo gilorore ot uh, gidhawo to ng'ama miyo ema gowi mm -hmm. dhodno kanoyaw noyud ka ng'ama dichuo Ema lich ma ng'ama miyo ma gowi cha. Kendo iwanda ni to kare kare ang'o ma nogone koko. Mm. Ng'ani chwe remo moko ber ber. Mm. To duol momiyo ne otur dhoot to ing'eni ne duol En mar ng'ama miyo. mama. Mm. E koro nitiere such things. Men are suffering in silence. Mm. And they are too ashamed to come out to say it. Mm. They, they don't even know where to say it. Picture scenario Henry ma koro ng'a dichuo odhi report kata ka polis Yeah. ni chiege ne ogoye Mm, mm, mm. kata mana kaka polise go biro handore Yes. seche moko kende ma biro miyo timre nade obolore gi kes Mm. picture scenario ma koro chuo oketo jodala gi piny Yalo ni chiege ni nogoye. min ng'ane goya Mm, mm, mm, mm, chuo kende manie meeting no mm, ma biro kwongo castigate ng'ano mm. ma he will never report again Yes.

Mm, mm. but it is easier mondo ng'ama miyo kata jok moluoro ng'ama miyo ochiw ripot ni miyo ni inyore so Moloyo ng'ama manyiso ni kata mana eh, society ma wantiere ni be are also- eh, be- be is biased society is patriarchal Mm, uh, nikech Henry.
kapodi wadwa mana report for women and we don't report for men it means ni wan bende we are not doing eh, justice to, our, to other people very true and again

mana wach malich kabisa mm. mokoromo kata oko mm. ibiro yudo ni kata mana familia mar dichuoni umo gini mm -hmm. mi nyalo ng'eyo ni wuode chi wuode goyo dhupoga e, e ot mwalo kucha yes. to ok obi wacho kata mana ne nyieke moro ni ng'e ni chi wuogoga wuoda wach ni gibiro uma uma ka mm -hmm. imya mung'a ka nikech en wich kuot ni wuode ng'ane chiege goyoga mm -hmm. Stigma, Yeah. fear of stigmatization Mhm. is the major reason why we do not get enough data on, Mag joma on dichwo. gender violence against men. Men, okay.
Madam, mana e weche mimulo kanyo iyudo ok dwa ni mondo mi ogol oko. There are kind of things ma iyudo samoro timore maybe ng'ama mi- ng'ama dichuo rocho ratiro mar nyathine ma nyako and eh, eh, gini osedhi oko. Dhayudo ka koro wacho ni gini walose losa uru ka. Walose alose ure e odwa kaendi kik gini bed ni bedo oko nikech number one odhi o- o- o- o- odhi odhi tarnish the image mano mar ng'ama dichuo eh, the image of this our family eh, so many things Eh, such kind of things gere kaka inyalo ked godo
erokamano henry Ah, ki- dhonge luongo ni pedophile Okay. dichuo marocho ratiro mar nyathi matin Okay. To korocho ratiro mar nyathi matin monyuolo, to mano kendo incest gi dho ngere. Ah, e piny masani, Yes. nitiere tuoche mag obuongo Mm. mopogore opogore. To tuoche mag obuongo gi en area ma ok osebedo explored. Sani society and stakeholders, NGOs and everything and even the government is trying to bring around awareness on mental disorders. Okay. tuoche mag obuongo wantiere gi mopogore opogore to gin ema gikos some of these things mineno timore e udi ka miyudo ka ng'ama dichuo rocho ratiro mar nyathi matin ma ja higa adek, ja higa ang'wen, ja higa apar, orocho ratiro mare ka. Stigma achiel cha emomiyo iumo gini nikech en wichkuot maduong'. Mm. Onge dhano mangima manyalo gombo mondo piny ong'e Mi baba mm. norucho ratiro mar nyathine. Mm-hmm. En wichkuot ma en mzigo mapek, Henry, mm. matek ting'o. Yes. Koro iyudo ka nikech fear of stigmatization yes. and ostracization in the society ma iyudo ka koro society otimre nade, ng'ado oko, ok igomb kata dhi e kanisa. nikech ong'e ni chuo rocho ratiro mar nyathini e ot ka Mm. ok wadhi e chama Mm. riwruok moro amora kata chiro tami idhiye Yeah. i- ibiro wuo ng'ato nikech ji ong'eyo ni chuori cho- rocho ni nyathi e ot ka koro stigma no stigma no is the biggest darent is the biggest contributor e gik matimore e udi ka tibiro yudo kinono matut

Dichwo ma narcissist en ng'at moro ma kok gik moko more kaka odwaro. Mhm. Kata kok itimo kaka odwaro to nyalo trigger ye mar timo timbe magalagala. Mm. Iyudo ka dhako no oringo oweye nikech ok gik modwa ni dhani otim dhako ni ok timre nade Ok tim. ok tim koro iyudo ni dhako ni ne gichwanyore ma dhani oringo dok kata dalagi Mm. tiyudo ka ng'ani koro otimre nade Odok gi nyathi. opanish dhako cha Through nyathi. through nyathi Okay. Mm. opanish dhako cha through nyathi nitiere moko ni bipolar disorder Mhm. bipolar disorder ni en ma ng'ato dakika achiel omor maliendo timo wonderful things yes. the next minute ene they are ene tung wachacha the very extreme side yeah. again koro ene erratic behavior ne dhi kasiso ka swing eh? mm. sani ober the next minute orwenyi mm. mm. ji aina inyalo yudo ka timre nade rocho ratiro mag nyithindo matindo e ot ka plus mm. stress and depression right. stress and depression ni malo walo mar obwongo mm. mamiyo ng'ato ni- precipitated by a, a, a, a host of factors Mhm. seche moko economic uh, uh, uh, challenges ma Yeah. ng'ato nigo financial challenges social sa- challenges you know and so on koro iyudo ka ng'ato timre nade we escape by inflicting eh, aggression eh, that helpless vulnerable member of the family Okay. to gigi ji temoga umo nikech wichkuot mabiro gi golo weche machalo kamano. Okay. Madam, na mondo mi wadwa tieko to okima sani, to wang'e ni preventive measures e weche mag kedo kod lwenje mag mag kit chuech ka watieko. Kamano Henry.
Mm. Wate nyaka wawuog oko mondo wabed participants. Mm. We must call ourselves and take ourselves to task mondo wa participate e duoko rochruok mar ratiro luwore gi kit chwech mar uh, dhano. Mokwongo maduong' kaka ne wasewacho, nitiere legislative laws mm. ma nyaka bed emphasized. Okay.
Sirikal nyaka wuog oko mondo ensure ni the law enforcement officers otimo their part. Okay. It is the work of the government to oversee mano. Kanisa nyaka wuog oko mondo okonye e creating awareness and uh, molding people who can respect one another kendo work gi each other in dignity. Okay.
Mano tij kanisa. Okay. Creation of awareness is a very important tool e temo duoko piny kata tieko rochruok mag ratiro kaluwore gi kit kich. Okay.
Education very important. Oromo bed ni curriculum bende highlight SGBV, its causes and prevention. Oromo bende enshrined e curriculum mar Kenya. Then empowering the girl child or the man economically and socially bende important. Okay. Sama nyako nigi pesane ok obi bedo vulnerable. Eh, madam ijisa kanye ni, ni thuolo marwa orumo kanye endi hie mondo gi kanye endi nikech ang'e ni eh, preventive measures gi, gi thoth ma bende wagombo ne mondo mi ja piny bende bede kod ng'eyo yiena mondo mi eh, eh, in five seconds wamogik watieko
erokamano henry agoyo erokamano kuom luonga mondo watwage gi jokonage jokonage sexual and gender violence nitiere familia wa Kamoro amora buti kanyo nitiere ng'at moro ma ratiro mare yocho. A nyalo kwayo ni sama ineno ka gimoro aina ni timore kik iling'. Wuog oko mondo itim part ni, kony, jiw ng'ani, kony ng'ani yudo kony monyalo yudo machiegni. Wan centers e hospitals kaka Jaramogi Oginga Odinga, wantiere gi Homa Bay Hope Center, Mbera, Rangwe, Busia nitiere kuonde ma hospitals ma wanyalo yude konyruok. Kik iling' kihinyori, wuog oko mondo iyud ratiro mari. Erokamano ahinya Erokamano.
erokamano madam kuom ne chopo kaendi mondo wago kodi mbaka. Ageno ni dobedo mbaka ma pod wadhi godo nyime kata kamano wang'ade kanyeni ni nikech thuolo machielo pod obiro mondo wagoye mbaka giendi mano matut ahinya ni wira ok wang'iyo kata mana eh, ting' mano mar piny owacho ma pacho kaendi kaachiel kod other organizations ma bende osebedo ka kelo nikech yudo ka ywak ma bende nitiere Ang'o momiyo joma chwo to okednegi? Grubegi kiwinjo kowuok, wan wakedo mana ne girl child, girl child, care women empowerment. girl- Wach ma chwo ang'o mondo watimo, women ok unyal empower. Nyako moro machwo wawegi kanyo endi, e tok thuolo ma chwo ok en kidi